Reit, dyma ni nôl i'r ail sesiwn PowerPoint. Gobeithio erbyn hyn bod chi wedi cael amser i chwarae o gwmpas a datblygu hyder um, hefo PowerPoint, um, hefo'r elfennau cychwynnol hynny. Rwan, da ni'n mynd i fynd yn ymlaenau i edrych ar bethau dipyn bach um, fwy ffansi fel petai um, mi ddechrau wneud y cyflwyniad yn fwy diddorol. Y peth cyntaf dwi am ddangos ydy sut i roi cefndir ar y cyflwyniad. Proses eitha syml, a beth ydych chi angen wneud ydy angen clicio y llygoden, y botwm dde, unwaith ar y sgrin, ar y cefndir mewn ffordd, ac ewch i'r ddewislen yma. Dych chi'n dewis format background Reit, dwi'n gweithio ar fersiwn chydig um, fwy diweddar illa na be mae rhai pobl di arfer, um, felly fydd o'n edrych yn wahanol. Ond mae gennych chi, mewn gwirionedd, yr un egwyddor gyda ni, gwych chi ddewis cefndir solat, sef un lliw fel yna, sy'n neud o'n un lliw pendant, fel yna. gewch chi ddewis gradient, wedyn mae gennych chi raddiant lliwiau mewn gwirionedd. So, nhw'n ni ddewis steil, nhw'n ni gael ein llinell fel la. Wedyn, lliw un ydy'r coch fel yna. Um, nhw'n ni ddewis lliw arall, nhw'n ni roi gwyrdd yna, fel yna. Wnawn ni roed kind of biws fel la. Felly mae fyny chi. Dwi'n da chi gallu apply just i uh, roed y gosodiadau i'r sleid da chi'n gweithio yno fo, neu apply to all sy'n golygu wneud yr holl sleids yn y cyflwyniad. Dyn, os dwi'n clicio apply to all, sylwch bod hwn yn fy merwan hefyd yn newid i'r un lliw. Felly dyna ni'n cefndir. Peth nesa dwi isio ydy um, bod y cyflwyniad yn cael ei animeiddio, fel bod ni'n gallu gyflwyno fo chydig yn fwy diddorol. Felly, be dwi'n neud yn fan hyn er mwyn animeiddio y cyflwyniad ydy dwi'n clicio ar yr yr elfen dwi eisiau ei animeiddio. Um, dwi wedi dewis hwn yn yma. Felly mewn ffordd yr un egwyddor clicio i dewis y gyd, fel la. A dwi'n clicio ar animation yn fan hyn. A wedyn, da chi'n gweld, mae yna wahanol ddewisiadau. Dwi'n cael um, entrance effect, ffordd mae'n dod mewn, emphasis effects, os da ni eisiau pwysleisio rhywbeth, a wedyn um, effaith i'r darn yna adael y cyflwyniad. Felly be dwi'n mynd i ddeud, um, swn i'n licio hwn hedfan i mewn, so mi'n ei glicio fly in. Dyna ni. Mae hynna'n digwydd yn fanna. A os dwi ddim yn dewis yn wahanol, mae o'n ar y clic, ar glic y llgoden, mae o'n digwydd. A hynna di'r hawsa i ddeud y gwir. Um, Wedyn, ella nawn ni gael fo droelli hefyd. Just dan fwy ffansi. A wedyn dwi isio i hwn wedyn croeso i Gymru. Um, dwi isio i hwnna. Um, nod i mewn fel yna. Um, A wedyn, na ni glicio ar y ddrai goch. Da ni dal yr animation. Geith i ddod mewn beth o olwyn fel yna. Um, a dwi eisiau ddrai goch yna adael hefyd, so geith i hedfan allan. A wedyn gawn ni hidden um, mewn mewn strips fel yna. Ac yr effaith ola um, animation Geith hwnna ddod mewn fatha blaint fel yna. Oce, felly dwi wedi animeiddio hwnna'n sydyn iawn, ond yr, yr un ydy'r egwyddor mewn ffordd, da chi'n clicio ar animations fel yna, a wedyn da chi'n dewis. Be da ni am wneud rwan, um, gawn ni chwarae y cyflwyniad. So dwi'n mynd i glicio'r slideshow, a dwi'n mynd i roi from current slide. A os dwi'n clicio ar y godan, bob tro dwi'n clicio, mae fe effaith i yn cael ei weithredu. O, clicio gormod. Oops. Fel yna. Dyna ni, fanner. Ydyn. Dyna ni. Ok, mae'r um, cyflwyniad wedi ei animeiddio yn fan yna.